Бу авыл кызларында чиккән сөлгеләрне беренче килгән батырга түгел, ә соңгы килгән җайдакка бирү гадәте бар. Шушы авылда бер төркем кешеләр, кайнаналарыннан аерылып чыгып, котылдык дигән урамда яшәп яталар. Бу авыл халкы гомер-гомергә чабата түгел, ә кәгазь башмак кигән. Бу авылда гармуннарга кушама тагу гадәте бар. Әйтик, шуларның берсе малина. Бүген без Урта Балтайда.
Бу атнада тәгәрмәшкә менә ни ияреп кайтты. Тәгәрмәш Кытайда сәер атамалы урамнарны үзебез урап кайттык. Мин үзем Кытай урамында туып үскәнмен. Ник Кытай урамы дисезме? Чөнки кара урман уртасында кызыл әтәч утыра.

Апас ягында бардыр бер авыл, Урта Балтай диләр. Җырлаганда көй өчен күпере җырлай диләр. Басманың осталыгын без дә ишеттек.
Җәен дә, кышын да авыл халкын ах иттерә. Хәтта кичегәннәрнең күз явын ала торган гөлбакчага без дә хозурландык. Даже Чегәннәр, алар бит инде каядыр җылы якта була. Шул кешеләр дә килеп хәйран калалар. Хыялларны тормышка ашыручы чишмә бар. Бардык, күрдек, теләк тә түләдек. Тирә-юньнең иң изге чишмәләренең берсе, Кыр чишмәсе дип аталган чишмәгә килеп җиттек. Чүмеч түгел, тустаган диләр монда. Аның белән ни эшләп була, шушында сынап карадык. Чәкешергә кирәктер чишмә суы белән. Тустаганнар белән. Тустаганнар белән. Хәзер Һәм? татып карыйбыз. Татыйбыз.

Менә шулай җыйнаулашып, күптән көткән кунактай каршы алды безне Урта Балтай халкы. Чәчәккә күмелгән мәдәният йортының ишек алдында өздереп гармун моңы яңгырый. Бу авыл халкы моңның тәмен белә булып чыкты. Хәсән абый авылның Күрке ул. Әнә ничә хатын-кыз саклап йөри үзен. Гармунда да оста уйный, комбайн иярләү дигәндә дә тиңнәр юк аңа. Хәсән абый, бүләк иткәч тын бит әле, үзеңнең бер исем куштың, шул исемен дә әйтеп кит әле. Малина мәле? Малина бугай шул. Малина?
Малина дип исем куштанарга. Хәсән абый, нишләп татарча кура җиләге дип кушмадыгыз, ә урысча малина булды әле ул? Бөтен халык аңласын дип шулай әйттем мин аны. Менә монда барыняны аңлатты ул. Барыня мал- малина дип куйды. Менә монда барыня дип язган. Хәсән абый шундый шаян ул безнең. Шулай.
Хәсән абый бер-ике сүз әйтеп китим дә. Мин инде җиде яшеннән гармунга өйрәндем ие. Әле 78 яшь булса да, мени уйнасы килеп тора. Авылда шушылай гармун уйнаучылар күп булса, е, авылыбыз һәр вакытта да мәдәниятле, шушындый культурный, культуралы булса, е. Әле безнең Хәсән абыебыз бик зур бүләкте алды. ТАССның 100 еллыгы дигән медаль белән бүләкләнеп китте. Сөйләп китин, Хәсән абый. Авылдан бер үзе алдынгы комбайнерыбыз ул безнең. Бәхетем булды инде, нишләтәсең, шулай кәри килгәндер. Эшләгәнегезне күргәннәр, белгәннәр. Эшләгәнне күргәнне белгәннәр, рәхмәт. Әсәнәбезләргә.
Татарстанны яратасыздыр инде, әйме шундый бүләккә лаек булгач? Татарстаныбызны гомер буе яраттык. Әле Аллаһ бирсә, тагы да яратып шулай гомерләрне бирсә, яратып яшәргә булсын ие. Сүнгән учаклар кабына сүрелгән күңелләрдә апасны сагынам дисен

Безнең Урта Балтай халкы бик шаян. Авыл җирлеге кенәгәләрендә бер терле исем булса, ә халык телендә икенче терле. Мәсәлән, мин үзем Кытай урамында туып үскәнмен. Ник Кытай урамы дисезме? Чөнки бу урамда бик күп балалар үскән идек, ә ул документ та Яшьләр урамы. Элек безнең күрше авылдан Кадрия апа китапханәче булган. Анарга халык саны алырга чыгаргачтын, бу безнең урамга кергәндә, Аббау җаным, монда балаларны язып бетереп булмый, Бу Кытай урамы дигән. Менә шул Кадрия ападан соң Кытай урамы булып калдык. Ә без үзебез дә хәзер яшьләр урамы, кыр урамы димибез, аптыраганнар урамы, Кытай урамы балалары. Менә шулай итеп яшәп ятабыз без үзебезчә сөйләшеп. Халык теленә кергәне якынрак кебек миңа. Без үзебезнең дә менә WhatsApp-ларда бит инде аралашабыз. Мин үзем белән үскән яшьләрне инде җыйдым. Кытай урамы дип исем ачтык чатка. Аннан соң яңа ике урам барлыкка килде, аның берсесе, Кытылдык урамы. Чөнки андагы яшьләр кайнаналар кайнатадан кытылып чыкканга күрә, Кытылдык урамы. Ә болай яңа урам дип атала. Ә мин үзем хәзер тора торган урамның исеме, Аптыраганнар урамы. Чөнки без, бер генә балалар, кайберләр инде Аптыраганнан йорт салганга күрә, халык анарга Аптыраганнар урамы дип кушты, ә документта, Кыр урамы. Луиза менә шулкадәр бик Эротик рәвештә кабау бу баланны. Э, бу җәй бик уңдырышлы булды. Без э, бал аерттык, бәрәңге алдык. Инде хәзер балан җыю сезоны да килеп җитә һәм без билгеле э, бу өмәдән читтә кала алмадык. Шундый тәлгәш-тәлгәш баланнар күрәсезме монда? Сезнең балачагың белән бәйлеме берәр ниндидь хатирә бармы? Мин хәтерлим, әби баланнан бәлеш пешерә иде. Әйе.
Балан пирогымы, бәле балан бәлешеме. Ләкин минем аңа бик исем китми иде. Аллага шөкер, ул аңа шикәр өсти иде. Шикәр өстәгән очракта әле ашап була иде ул. Ә безнең, минем бар иде җырак түтием. Һәм ул шундый тәмле иттереп балан пирогы пешерә иде. Ул пешергән балан пирогы беркем беркемнеке дә аның белән тиңләшә алмый иде. Ул аны шундый менә тулы менә шундый итеп баланнарны салып шундый пешерә иде һәм гомере буе шул пирогны луиза балан пирогы ярата дип луиза кайтырга дип гел әзерләп пешерә иде менә балан күргәч мин һәрвакыт җырак түтиемне искә төшерәм сафиннар гаиләсендә техникага караш үтә нәзакәтле кеше генә түгел тимер ат та кадер хөрмәт наз ярата икән шәйхелислам абый безгә моны тәфсилләп аңлатты Үз куллары белән тракторына тимердән бик күп төрле кирәк-ярак ясый ул. Үзенә дә кызык, авыл халкы да моннан файда күрә. Сәләтлесем абый, бу тракторны яратасызмы? Яратабыз инде, яратмыйча. Бу, бу сезнең инде ничәнче мәхәббәт?
Ничәнче? Кем белгән инде ничәнче? Беренчедеме, икенчеме? Тракторны үзегез ничек карыйсыз аны? Никадәр еш майларны алыштырасыз, запчастьләр Алыштырабыз инде, ватылса, запчастьләр итеп алыштырабыз. Ни кадәр еш ватыласың мәхәббәтегез? Ватылмый инде алай юк та. Шәйхи Самай, менә бармак бүгеп әйтә аласызбы? Үз кулларыгыз белән менә бу арбадан кала тагын нәрсә ясаганыгыз бар? Һә, ясаганы. Капатель, бәрәң. Капатель тагын. Әһә.
Берәү.
Әһә. Сажалка ясадым мисал.
Икәү. Сабан ясадым инде. Өчәү. Әллә культиваторлары бар инде шунда бак. Менә саный башласаң әле ул бармакта җитми. Э, Шәйх Хилсам абый, ә менә бу әйберләрне үз куллары белән ясау нәрсәдән килә? Киюттә кыйммәтрәк булгангамы, әллә менә кызык өченме? Кызык өчен инде үзеңә бер Шөгыль. теге шәгал.
Әгәр дә кибеттән алсаң, ул кыйбатрак чыгамы? Кыйба- әллә кыйба- кызарак та чыгамы? әллә? Кыйбат булмыйча инде.

Кызларның күз карашы.
Зәйтүнә апаның чиккән сөлгеләре ат ярышында соңгы булып килгән җайдакка бүләк. Аның тормыш фәлсәфәсе шундый. Беренче булганны кем дә күтәреп ала ул. Ә менә син җиңелгәнне зурлый бел. Бу күркәм гадәт инде Урта Балтайның елдан-ел кабатлана торган традициясе дисәң дә була. Күптәннән чигәм инде мин Сабан туйларында. Арттан килгән атларга бирәдерим. Бирәдерим инде, хәзер дә күләнәм шулай. Ә нигә арттан килгән атларга? Ну, арттан килгән, алдан килгән кеше бит инде ул кешелерәк була. Арттан килгән инде ул кеш белән, дарман белән килә. Ә арттан килгәннәр үпкәләп калмасын, бурлыгып калмасын өчен аларга сез тапшырасыз.
Аларга мин тапшырам, шулай тапшырам. Елда чигәсезме сөлгеләрне? Елда чигәдер им, хәзер сирәгәй идем, инде олыгайдым. Менә бу бер сөлгене чигәргә күпме вакыт китә? Үзегез күпме чигәсез? Ой, ул инде үзеңнән киләдер, белмим. Ул ике эш көндә дә бетә, айда, елга да китә, сузсаң. Менә шул тырышлык белән инде. Ә бизәкләрен кая ничек уйлап табасыз?

Икәүләп хәзер җырлаша җырлый җырлый балан җыеп кайтырга кирәк дигән сүз. Ә кайткач пирогын пешерергә. Әйе. Ә без өйдә исә, ну әйтергә кирәк, барыбер нинди тәм бар, әйме, теге ул кадәр гел ачы түгел. Чәйнәрлек. Һәм тагын балан миндә бала чагымнан бәйрәм ансамбль чорыннан Ханиянең җыры белән ассоциация уята. Нинди җыр соң әле? Балан дигән җыры бар аның. Кара, хәзер җырлый алмыйм инде искә төшереп, ул аны кызы белән җырлый иде, дөрес хәтерләсәм. Моя сусыз җырмы? Шушы бит, әйме? Менә бит. Менә бит. Яшәсен монтаж. Хәлең ничек кибетем рубрикасына да килеп җиттек. Бүген беләбез хәлен. Ил Риз дигән кибетнең. Ләкин кибетнең үзенә кергәнче карагыз әле. Күземә чалынды татарча үзебезнең Тукай телендә язылган белдерү. Мәктәп яшелчәләр сата дигән суганның килосы 25 сум. Борыч 30 сум. Һәм язылган администрация. Администрациясен урысча язганнар. Ярый, ансы зыянлы түгел бит. Но монда нәрсәсе күңелне күтәрә? Мәктәп шулай иттереп үзенең кышка түл җыюын күрсәтә.
Исәннәрмесез!
Исәнмесез! Сезнең исемегез ничек? Мин Гүзәл булам. Гүзәл ханым, менә ипи күпме тора сезгә сездә?
Ипи бездә 29 сум. 29 сум кайсысы?
Район ипие.
Район ипие, анысы кайсысы? Күрсәтегез әле. Монысы кайбыштан килгән. Ә монысы кайбыш ипие име? Тагын э, нинди ипиләрегез бар? Бүген чалгы булган ипиләре зәйли. Батоннар күпме тора?
Батоннар 29 сум. 29 сум барысы да мы? Менә бу түгәрәк ипи ул нинди ипи? Түгәрәк ипи, ие.
Темный ипи, бездрожжевый дип атала. Ә хәзер бит бик популяр имеш, шөкрәсез. Бананның килосы күпме тора? Безнең иң актуаль ризык ул. Банан 75 сум. 75 сум. Монда кыйбат тора, әйме? Менә сөтләр, әйме, шешәсе 70 сум тора, әйме? Бу сезгә, бу алабуга сөте ялгышмасам.
Ә менә бу сырлар каян килә? Сырларны Казаннан кайталар. Казанныкылар. Иң кыйбаты күпме тора? 500 сум. 500 сум. Аны алучы бармы соң? Козылыклар.
Козылыклар.
Иң кыйммәте нинди бәядән? 540 сум анысы кайда әле ул безнең? Менә Черкизовский.
Ә, әйе.
Анысында алалар, әйме? Гомумән бу кибеттә аңлавымча алынып калган әйберләр гомумән юк ахрысы, әйме? Бөтен нәрсә алынып. Кара күпме сәгатьләр монда? Сездә сәгатьләр шул кадәр тныймы? Сез сәгатьләрне шул кадәр кырылып аламы сездә халык?
Балалар әйе.
Вакытның э, неен э, бәясен беләләр инде алайса. Хатын-кызлар өчен Һәрвакыттагы аша соңгы арада җәннәт булырдай хатын кызлар киштәләр. хатын кызлар өчен җәннәт почмагы бу, әйме? Әйе, нәгүзе. Юынырга да, сибенергә дә, бөтен нәрсәне эшләргә Барсы кирәк да яраклар бар. бар. Юк, анда өстә егетләрнеке кара. Ә, менә бит. Менә бит. Хатын-кызларга астагы киштәләр бирелгән, җегетләрнеке менә өсте. Җегетләр турында да онытмаганнар бит, ә? Юк, аларны патша кебек тәү киштәгә куйганнар. Кол Шәриф мәчете сурәте төшерелгән. Календарьлар.
Календарь.
Аның бәясе 15 сум. Монда 15 сумлы гына түгел, монысы күпме? 50 сум. 50 сум тора, шулай ук мөселман календаре 21 елга бар. Әйе, 90.
Кара моны Кол Шәриф мәчетен бик яраталар, әйме? Әйе, һәм менә бәхетлеләр календаре бар. Мәхмүд хәзрәт Шәрәфетдин. Менә монда балалар өчен китаплар бар, кара. Стихия животных, песенки колыбельные, ә нишләп татарчалар юк микән? Мине гаҗәпләндергән әйбер шушы кибеттә беләсеңме нәрсә булды? Менә монда ха юл тотабыз, монда банкомат бар. Акбарс банкоматы. Ой, Шунысы гаҗәп булды. Әле җитмәсә эшли дә әле ул. Безнең тагын менә теләгебез бар иде. Җирле продукцияне авыз итеп карарга. Әйе, хәзер без аны сатып алабыз, авыз итеп кенә карамыйбыз. Иң тәм, иң тәмле ипине безгә. Иң тәмле ипи менә шушы түгәрәк ипин тәм дип ала халык. Әйдәгез. Әйдәгез шуны алып. Бар. Менә. 29 сум тора дидегез, әйбәт сез аны. Әйе, 29 сум. Әйе, хәзер без аны чыгабыз, давыз итеп карыйбыз һәм үзебезнең бәябезне чыгарабыз. Бу менә апасының үзеннән кайткан ипи, әйеме? Әйе. Кетер-кетер килеп тора. Яңа гына чыкты кибеттән. Инде хәтта маскаларны салырга онытканбыз, әйеме? Әйе. Әйе.
Чөнки маска белән ашап булмас. Алдымызда апас ипиен, э, кибеттән әллә ни ерак китмичә генә хәзер менә кара ипи, моны кара дип әйтү дөрес буламы? Ну, мен кара дип алдың инде, хәй эченнән карыйбыз инде карам, каран.
Традиция буенча, ә? Без хәзер Әйе. авыз итәбез апас ипиен. Ха, Мин беренче булып калам традиция буенча. Давай. А,
шундай рәхәт була иде бала чакта ипи алырга барасың кибеткәме һәм кайтып җиткәнче шул ипинең кыерчыгын ашап бетерәсең мин хәтерлим без әле чупай авылында торганда минем әни пекарняда эшли иде шуңа күрә без гомумән ипидән өзелмәдек әйме кайвакыт көтү көтәргә барасың юл үтә иде пекарня аша менә шушында әниң әле җитмәсә эшләсә керәсең шул Китердәп торган кайнар ипине авыз итеп рәхәтләнеп ашыйсың, әйме. Менә хәзер үлисең да, теге вакытта бала чакта ул инде гадәти әйбер кебек тоелган, әйме. Ә хәзер ул чыннан да бер ләззәтле, бер шундый кадерле мизгел булып истә калган. Кыскасы, безнең бала чакка кайтулар көне. Корырак бераз.
Шикелле.
Безнең бит моны бездрожжевой диделәр. Әйе. Шулай булырга тиешме? Әйе, шулай булырга тиеш. Гафу итегез, әмма әйтелсә дә уң кул белән ашарга кирәк дип ипине, ләкин минем уң кулда камера, шуңа күрә мин бигайбә сул кул белән. Әйдә мин сине уң кулыңнан алып ашыйм. Һәм ой моны кайтарам. Син миңа сул кул белән каптыр инде алайса.
Менә хәзер Урта Балтай авылында йөри торгач килеп җиттек Пәси бабай чишмәсенә. Дөрес әйтәмме? Бик дөрес.
Әйе.
Без инде хәзер шундый традициягә кереп калдык, кайсы гына авылга килсәк тә, без шушы авыл Э, чишмәсенең суын татып карыйбыз гадәттә э, инде һәм ул чишмә суының тәме нинди икәнлеген гадәттә сезгә дә э, сурәтләп күрсәтергә омтылабыз хәзер менә без якынрак киләбез шушы чишмәгә инде әзерләп куйганнар бу якларда сезнең азат абый ничек дип атыйлар безнең якларда мәсәлән Шушы әйберне чүмеч дип атыйлар, әйе. Ә. Ә, ә сездә ничек дип атыйлар? Бездә тустыган диләр.
Тустыган. Әйе.
Хәзер шушы тустыганны алабыз, әйме? Һәм иеләбез. Монда әле күрәсезме? Так, Азат абый, минем иелергә буем бик җитеп бетмәс ахрысы. Мин инде сезнең ярдәмгә ышанам. Үзем алып бирәм.
Бисмиллаһ әйтеп. Ай, Рәхмәт Ә минем ясагыз. шөкер әле кулым озын, шуңа күрә мин инде ә, үзем үрелеп алдым. Суны чиста алган кешеләр, суны инде. Әйе, менә.
Хәзер күрсәтәбез. Бу суда көмеш күп диделәр. Әйе, көмеш кебек чиста, көмеш кебек файдалы һәм бөтен нәрсәсе көмеш кебек диделәр. Бер уңайдан минем э, Көмеш кыңгырау газетасына сәлам юллыйсым килә. Көмеш сүзе дигән булгач. Авыз итәбезме?
Әйе, авыз итеп кара. Башта юк, традиция буенча инде менә былай чәкешергә кирәктер чишмә суы белән. Тустаганнар белән. Тустаганнар белән. Хәзер татып карыйбыз. Татыйбыз. Шундый салкын икән, әйме? Мин нишләп тора бында су ачык булгач, бу кадәр салкындыр дип уйламаган идем аны. Чишмә суы чыгып тора бит шулай.
Соңгы тапкырларда без авыз итеп караган идек Кырымга баргач. Чишмәне, иә.
Кырымның бөек Үзәнбаш чишмәсе суын инде хәзер менә Урта Балтай суыннан татып карыйбыз. Бик татлы бу чишмәнең Суы баллы тәмле шундый бар. Сәгате эчеп караганда я таш тәме килә дия, я ямүк тәме килә иде. Монда андый тәм юк. Ә монда ниндидер баллы тәм бар.
Дөрестән дә суы бик тәмле эчеп туеп булмый, әйме? Һәм шифалы да.
Әйе, менә шифалы да диләр. Менә карабыз инде, шифасы ни рәвешле бездә чагылыр микән? Әле бу безнең беренче чишмәбез генә Балтайдагы. Безгә әле тагын чишмәләрне күрсәтергә вәгъдә иттеләр. Шуңа күрә тустаганнарны ерак алып куймыйк. Бу кизәгүнең тарихы бик күптәнгә праңгыга китә инде. Безгә килеп ирешкән мәгълүматлар буенча, монда булгандыр кайчандыр Фәтхи бабай дигән кеше яшәгән. Шушы тирәдә нигезе булган каядыр инде, һәм аның булган дип Пәхи исемле малае, менә бу кизәү аның исеменә багышланган дип әйтәләр инде. Безгә килеп ирешкән буенча. Бу кизләү инде бик күптәннән Мин балачакта бар идем, бик күптән бу көзәү инде. Элек монда кеше бик күп җыри иде. Шушы авылда үсеп, шушы чишмәнең суын эчкән кешеләр хәзер кайткач килеп, берәр йотым суын кабыйм әле дип килеп китәләр. Менә безнең артта ул Пәси бабайның тавы инде. Пәсхеттин бабайның тавы. Ул тоже Пәси бабай. Тау дип йөри инде, Дачи тавы. Шушы тирәдә авылның батыр көрәшчесе, Бөек Ватан сугышы герое Рем Абзаловның истәлек билгесе тора. Низамовлар гаиләсенең саваплы эше бу. Рем Абзалов 1914 елда шушы нигездә туып, 1930 елга кадәр монда яшәгән. Мәктәп тә аның исемен йөртә. Батыр авылдашлары турындагы истәлек, Һәр авыл кешесенең күңеле түрендә. Җиңүнең как раз 70 еллык юбилее 9 май көнне монда делегат циклда 5-6 кешедән торган. Анда Аусой төебезнең апостан кешеләр бар, и тагын бер кеше кунак кешеләр бар. Монда мин ул көнне бәйрәм көн идәем, и карадым, бу кеше нишләп икән монда дип. Алар килдер киттеләр. Аннан икенче көнне авылыбызның карт кеше Рим абый килде монда бер ничә кеше белән. Алар монда башлап менеп агач утырттылар. Шул Рим дип язмакчы язлар язганнар иде. Ну, җак кыры булды, ул акча китмәде. Менә Рим абыйдан сораштым, менә монда нәрсә, ник алай эшлиләр дип. Менә бу Рим абыйның ди, туган нигезе ди. Сөннәте моның нигез туганы бит монда сартря бар. Ул түгелме анда, түгелме? Түгел, ансаң туганы гына ди. Тып нигез аның шушында иде ди. Шунда, конечно, минем җөрәгем сәкенеп куйды, бик кыен булды. Шушы Рима абый сугыш вакытында герой булган, безгә шундый көнне китергән кешегә туган нигезендә бер нинди нәрсә булмаганлыкка. И шуннан соң без семья белән сөйләштек тә, шуны эшләргә уйлап куйдык. Икенче елга 9 майга бездән 2016-га өлгертамадык, монда бик суе. Ул 15 июньгә июньгә бездән эшләп ачып куйдык шулай менә. Гөлнәзирәм.
Әйе. Мин традиционный саңа балан каптырмасам, халык моны аңламаячак. Тукта, син каптырганы башка төрле тәмгә ия әле.
Татлы дигән.
Минемчә бу хәтта синең авызыңнан капкан балан кура җиләгеннән дә татлырак булып чыкты. Менә бит. Шуңа күрә әйтәм бит, Луизаның белбелтегемнең кулына ашыгырга Тырышыгыз. Ашарга. Дәвам итәбез. Яшәсен монтаж.
Расих абыйның ишек алдыннан күз дә алып булмый. Ялгыз торнаны да, горур бөркетне дә, шаян макмайны да сыйдырган бу бакча. Кечкенә генә зоопарк мин сиңа әйтим. Җәнлекләр арасында әнә гашыйк парларны да күреп була. Расих абый чәчәк-гөлләр белән генә түгел, тимер-томыр белән дә уртак тел таба белә. Үз куллары белән инде әллә ничә трактор җыйган. Урта Балтайда гел Кулибиннар гына яшиме әллә дип гаҗәпләндек. Бала чактан мин ата-анасыз үскән кеше, һәрвакытта матурлыкка омтылдым һәм шул матурлыкны үз кулларым белән булдырырга тырыштым. Менә шундый уйлар килә кай вакытта да. Менә уйлап куйдым инде чәчәкләр утыртырга һәм тормышка җайлашырга. Ничек матуррак була, ничек кешеләрне җәлеп итеп була һәм шулардан үзең ләззәт алып киләчәктә алдагы тормышыңны планлар өчен. Еш туктыйлармы сезнең капка төбендә? Бик тә күп.
Җәй көне Бик тә күп. Даже чегәннәр, алар бит инде каядыр җылы якта була. Шул кешеләр дә килеп хәйран калалар. Ничек инде сездә менә бу полосада шундый гүзәллекне булдырып була дип. Ә чегәннәр йөрими хаман авылларда? Э, алар әйбер сатып йөриләр күбрәк. Казма бу җыялар, әйе, иске мендәрләр җыялар. Аннары э, тегендә э, эшкәртәләр, үзебезгә китереп саталар. Кыш көне. Мин менә шунда кыш кар бабай и бу ягына кар кызы ясап куям. Һәм бөтен өйне решетка башларын, вообще кыекларын бөтенесен гирляндалар белән бизим. Ул үзенә күрә ис китмәү лаен. Монда мин генә түгел, монда без бөтенебез менә бу баштагы кешеләр матур дибез. Менә шуларның матурлыклары күрергә минем тормыш иптәшем моннан 20 ел элек үлде. Менә мин бу өйдә инде ялгызым гына яшим. Э, ялгыз кешегә һәрвакытта матурлык кирәк. Истәлекләргә караганда, Урта Балтай авылына Казан ханлыгы җимерелгәннән соң Балтай исемле кеше килеп утыра.
1820-1830 елларга кадәр авылга яңа килеп утырган кешеләрнең исемнәрен мәчет манарасындагы зур юкә агачка пычак белән чокып язып барганнар. Бу авылдан лашман хезмәтенә китүчеләр күп булган.
Шушы сезнең алдыгызда тора торган менә бу матур альбом, кулдан эшләнгән. Шушы э, искиткеч альбом. Искиткеч альбом. Аның башыннан караган вакытта монда ветераннар да бар, монда беренче трактористлар да бар. Монда нәрсә генә юк. Моны Сөләйманов Сәйяр абый эшләгән. Ул шушы клубта озак еллар художник булып, рәссамчы булып эшләде. Һәрбер фотографияне үз кулы белән эшләп, үзе ясап. Менә сез бүген кунакта булган Расих абый 67 нче елда. Расих абый 1967 нче елда Иске ел булган һәм кем кайсыдыр бер бала Яңа ел. Әйе, Яңа ел булган булса, әйе, Марат Хәмидуллин Марат, мин боларны хәтерлим әле. Гүзәл Татарстаныбызның 100 еллыгына менә шушы кулдан эшләнгән рәсем. Бу шәхесләр шушы җирдә яшәп, шушы авылда яшәп, алар безнең республикада авылыбызны, Районыбызны таныткан кешеләр. Менә монда сезгә таныш булган Әлфинур Хисамина әйтеп китәсе кирәк, күчтәнәчтән шулай бит. Бусы Нурия, аның сеңлесе. Шулай ук безнең э, Рәмис, менә э, Яңа гасырның Ульяновскадагы филиалында ул генеральный директор булып эшли. Мәктәп директорлары, авыл советы председательләре, э, партком председательләре, Менә бу рәсемдә үзебезнең авылыбызны үсеше өчен, тарихы өчен керткән кешеләр, шәхесләр. Безнең Раилә дә бар хәтта. Кас, әйе, сезнең, әйе, әйе, ул безнең Сабирова Раилә, без, әйе, журналист Сабирова Раилә. Бәлкем, тагын кемнәрне, танышларны таба аласыздыр әле сез, шулай бит? Һәр авылның тарихын үзендә саклый торган аяклы энциклопедиясе бар. Урта Балтайда мондый кеше Алсу апа Нуруллина. Ул безгә авыл тарихын да сөйләде, музейга алып кереп, вакыт буйлап та сәяхәт иттерде. Бу музейда хәтта мәдәният министрының да булганы бар икән. Аның култамгасы белән янәшә, без дә тәэсирләребезне теркәп калдырдык. Бу кәгазь башмак ни өчен кирәктер дигән фикер туадыр инде сезнең, шулай бит? Безнең Урта Балтай авылы бик кызыклы тарихка ие. Монда э, Иван Грозный заманында э, чукындыру э, периоды башлана бит инде. Шул вакытта бик күп татарлар төрле җирләргә таралалар. Качып, менә шул вакытта безнең бу тирә, бу территория Балтай территориясе урман белән капланган була. Имеш, алар менә монда бу тирәдә, территориядә безнең Балтайлар беренче булып бөтен тирә-юньдә Куш капка бәйрәмен оештырганнар. Ишеткәнегез бармы куш капка? Ул Сабан туе. Шушы куш капкага атлар җигеп, тирә-юньнән бөтен халык җыелган. Өчәр көн сыралар куеп, кәмитләр әйләндереп, зәлидәләр оештырып, кичке уеннар оештырып алар Сабан туй үткәрә торган булганнар. Ә куш капкага барганда, атка утырып, Бер аякларына кагазбаш мак кигәннәр, ә чабаталау аякларын арбага яшергәннәр. Менә шуннан соң балтайларга кагаз башмаклар дип исем кушып калдырганнар. Кагаз, чөнки алар менә э, ничек дип әйтергә кирәк инде, күбрәк матурлыкны күрсәтү өчен матурлыкны яратканнар. Аларның мөмкинлеге юк, ә кагазьдә булса да шуны күрсәтергә яратканнар дип аңлыйм инде мин үзем. Луиза белән э, Алсу апа э, музейда тарих чоңгылына Э, чумган арада без э, авылның тагын бер матур урынына килдек Лилия ханым белән бу асылмалы күпер. Безнең колхоз рәисе булып Салахов Мәхмүт Миңнуллович эшләтте буны. Ә алдан әнә тегендә кечкенә генә басма бар иде. Бу якта безнең балалар бакчасы бар иде. Элек менә шул кечкенә генә бер яклы гына басмадан без балалар бакчасына чыгып йөри идек. Ул бик каты куркыныч иде. Вакытлыча гына иде. Яз көннәренә ул булмый иде. Менә хәзер матур иттереп ясаганнар иде. 80-70 ничәләрдән тегә елларын хәтерләмим инде. Менә Расих абыйлар, авылның сварщиклары бөтенесе эшләгәннәр иде. Мин шушы якка килен булып төштем. 10 ел буе шушы басмадан чыгып йөрдем. Бу басма миңа бик тә каты якын. Ә минек туалетен без сезнең аяк э, менә астыбыздан э, нидер су үтә. Бу елгамы, Су буемы ничек дип атала? Бу Чирмшән елгасы дип атала. Бу елга безнең Каргалыдан ук агып килә. Менә бу басма килгән кешеләрне бик каты гаҗәпләндерә. Без инде ияләшкәнгә күрәдер инде гаҗәпләнәләр бу басмага. Бик матур бит. Мин игътибар иттем, бу шулкадәр шыгыр-шыгыр килеп тора бу басма. ниндидер бер төнлә моннан узганда бик куркынычтыр инде әйме менә шушындый шыгыр шыгыр тавыш килгәндә моннан төнлә кеше йөрими соң йөриләр йөриләр мени без инде иләшкәнгә куркмыйбыз без моннан Уйламыйча чыгабыз, куркмыйбыз. Урта Балтайда егермеләп чишмә кое бар дип сөйләделәр безгә. Һәр кайсының суын татып карый алмасак та, иң-иңнәрен йөреп чыктык, суларын гадәт буенча дегустацияләп карадык. Берсенең түбәсенә хәтта самавыр да менгереп куйганнар. Тагын шуңа игътибар иттек, чишмә суын авыз итәр өчен дистәләгән чүмеч, ягъни, мондагыча әйтсәк, тустаганнар элеп куйганнар. Тәмле, шифалы гына түгел, ә хикмәтле дә мондагы чишмәләр. Менә шушы тау башында Газиз бабай яшәгән дип сөйлиләр. Ул аскарак төшеп, чишмәгә бөтен халыклар да уңайлы булсын аларга дип, менә шушындый матур итеп йорымнар ясап, дип әйтәләр инде риваятьтәрдә, Газиз чишмәсен ачканнар. Бик матур чишмә, әйләнә-тирәне карап торалар монда бөтен халык, күршеләр, менә монда яшәүче кешеләр. Минем үземнең фикерем булганча, менә Әйләнә-тирәдәге чишмәләр барысы да матур. Ә менә бу Гази чишмәсе аеруча чисталыгы белән, үзенең матурлыгы белән, үзенең күркәмлеге белән аерылып тора. Әйдәгез, менә эчтән кереп. Гази бабай чишмәсенә рәхим итегез. Рәхмәт. Авыз итегез суларыннан. Әйдә, керегез.
Менә безнең бу чишмәбез нинди матур, карагыз әле сез аларның. Идәннәрен сап-сары итеп, шушылай иттереп кешеләр юып тора бит, карап торалар аны. Һәрбер кеше үзләренә ният итеп әйтеп куялар, миндә килеп эләләр, эләләр, сөлгеләр, эләләр. Тустаганнар куялар. Суларын эчеп карагыз әле, бик кат. Субханалла дип эчегез. Чишмә суын субханалла дип. Чигрәк хис кичерүче кызлар. Субханалла. Монда нидер бетнекле тәм бар.
Бу әйбәт фалмы соң? Бу бит тавасыннан чыга, Тавасыннан. шуңа күлә- күрә үлән тәмнәре килә. Әйе, тавасыннан чыга торган чишмә. Менә егетләр, кызлар, без авылыбызның шушы тирә-юньнең иң изге чишмәләренең берсе, Кыр чишмәсе дип аталган чишмәгә килеп җиттек. Ни өчен аның исеме Кыр чишмәсе дип атала? Чөнки ул япа-ял менә шушы ялгыз кырда. Ул таудан да төшми, ул кырда урнашкан. Кайдан килеп чыккан бу Кыр чишмәсе? Моның суы Элек-электән инде иң минералларга бай, хәтта моның составында көмеш тә бар дип әйтәләр. Без үзебезнең укучыларыбыз белән, мәктәп укучылары белән тикшереп карадык аны. Ләкин бөтен нәрсәне тикшереп булмый инде, санэпидстанция ярдәме белән күпме тикшерә алдык, шуның кадәрен генә тикшердек. Бу урыннарда кайдан булган? Менә Пугачев заманында Пугачев үзенең шундый риваять җыри, үзенең гаскәре белән Казанга таба барган вакытта юл өстеннән шосседан зур таш юллар үтә, хәзерге асфальт юлдан түгел, эстәрәк таш юл була иде. Шуннан дәүләт гаскәре моны каршы алып, Пугачевны кулга алалар һәм гаскәр тар-мар ителә. Шул вакытта качып калган өлешләрем, бу җирләр бөтен җир каенлык була, менә бу чокыр, Каен сар дип атала. Менә бу чыкыр истәп менә торган чыкыр. Без шуның белән искә менә без урманга таба. Шушы каенлыкны кисеп, алар монда землянка ясыйлар. Һәм шушы җирдә тупланып калалар. Монда килеп намазлар укыйлар, теләкләр телиләр. Изге чишмә дигән исем юкка гына кермәгәндер. Кабул була теләкләр. Кабул була. И элекке вакытта радиаторларга суны шушыннан алып килеп сала торган булганнар машиналарның. Теге ниләрне чистартыр өчен, радиаторны. Хәзер бит инде дистиллированный сулар салалар, име? Ә элек менә шушыннан алганнар. Чыннан да без үзем алганым бар э, суны, Халиса апа әйткәнчә, авыл э, кизләвеннән дә, зират кизләвеннән дә алганыбыз бар. Авыл кизләвеннән э, Түбән Балтайның теге, теге ягына Чирмешәннең шул як кире ягына төшкән чишмәдән алганым бар. Менә моннан килеп алабыз. Очуклар белән менә шушы машина кебек килгән кебек. Бер дә утырым утыртмый. Утырым да утыртмый. Эчәргә дә башка төрле. Аның субхан Алла машалла дип кенә әйтергә кушалар инде, чөнки суы искиткеч субхан Алла машалла. Менә үзегез дә татып карагыз әле, сез бит чишмә суларын татып карарга бик яратабыз дисез. Чишмә суын авыз итәр алдыннан утырып теләк теләргә кирәк диделәр. Утырып уйлый башлаган идек, теләкләребез шактый күп булып чыкты. Барысын да барлап чыгар өчен вакыт кирәк икән. Хәзер инде шуларның тормышка ашасын көтәсе калды. Әгәр заказ үтәлеп бетмәсә, я нидер теләргә онытканбыз икән, Урта Балтайга янә бер кайтып килербез, дип сүз куештык. Урта Балтай безне нәрсәгә өйрәтте? Татар авылында яшәп тә үзеңне Кытайда сыман хис итеп булуын тоемладык. Ярышта соңгы булып килсәң дә, бүләк белән кайтып китәргә мөмкин икәнлеген белдек. Чүпрә салмаган очракта ипинең бераз гына корырак була алуын мыекка чорнап куйдык. Матурлыкның дөньяны да, ирләрне дә коткара алуы турындагы хакыйкатьне амбар дәфтәренә әйбәт итеп теркәдек. Ә сез безне нәрсәгә өйрәтергә телисез? Һәм кая чакырасыз? Комментарийларда языгыз. Безнең Тәгәрмәш. Тәгәрәвен. Дәвам итә.